Helo pawb, Sam Young ydw i, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd yn Age Cymru. Mae'r sesiwn hyfforddi hwn yn ganolbwyntio ar sut i wneud yn siŵr bod gofalwyr hŷn yn rhan o broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty. Ariennir y gwaith fel rhan o Prosiect Gofalwyr Hŷn 2024 i 2025 gan Llywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gofalwyr hŷn di-dâl, a. Ok. Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gofalwyr hŷn di-dâl, a chynyddu profiadau cadarnhaol teuluoedd a phobl hŷn wrth i gleifion adael yr ysbyty. Mynodai hyn yn bwysig oherwydd bod nifer o bobl yn dod o ofalwyr di-dâl am y tro cyntaf wedi i berthynas neu ffrind adael yr ysbyty, neu bydd ganddyn nhw gyfrifoldebau gofal ychwanegol, neu lai o gyfrifoldebau os yw'r claf yn symud i fyw mewn cartref gofal. Mae gwaith Age Cymru ac Ymddiriedaeth. Gofalwyr Cymru yn dangos bod y galw parhaus ar y gwasanaethau iechyd a gofal ers pandemig Covid 19 yn golygu bod gofalwyr di-dâl yn wynebu heriau a mwy o bwysau nag erioed wrth ddarparu gofal i'w teulu a'u ffrindiau. Ar ôl derbyn hyfforddiant, dylech chi fod yn Deall beth yw rôl gyfalwyr hŷn wrth ryddhau cleifion o'r ysbyty, a helpu i wella'r broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty a lleihau'r tebygolrwydd y byddant yn yn gorfod mynychu yr ysbyty drachefn. Mae broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gyfnod caled i deuluoedd a'r claf, a gall y proses olygu bod problemau o fewn y systemau iechyd a gofal ehangach yn dod i'r amlwg. Wrth yn wneud yn siŵr bod gofalwyr di-dâl yn yn rhan o broses cynllunio ar gyfer gofal a gadair ysbyty, mae pawb yn fwy tebygol o gael profiad cadarnhaol, gan wella iechyd a llesiant y claf yn y pen draw. Wrth roi pwyslais ar anghenion gofalwyr di-dâl sydd wedi bod yn gofalu am y claf am gyfnod hir, yn aml heb unrhyw help, mae'r gofalwyr di-dâl yn medru parhau i ddarparu gofal heb aberthu eu hiechyd a'u llesiant. Mae cynllunio cyfannol yn golygu bydd y claf yn llai tebygol o orfod mynd yn ôl i'r ysbyty. Mae hi'n bwysig nodi bod angen llunio cynllun ar gyfer rhyddhau'r claf o'r ysbyty ar gychwyn eu cyfnod yn yr ysbyty, ac mae'r sesiwn hwn yn ganolbwyntio ar beth sydd angen gwneud er mwyn sicrhau eu bod yn gadael yr ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. Mae adnabod pwy sy'n ofalwyr di-dâl yn gynnar yn hynod o fuddiol. Mae cyfrafwyr di-dâl yn llawn gwybodaeth hanfodol am y claf, a ni ddewch o hyd i'r wybodaeth hynny mewn nodiadau meddygol. Mae gan ofalwyr di-dâl lawer o wybodaeth am y claf a allai fod yn ddefnyddiol tra'u bod yn derbyn gofal yn yr ysbyty ac wrth baratoi i'r rhyddhau o'r ysbyty hefyd. Gall ofalwyr helpu i osgoi datgyflyru, darparu darparu gwybodaeth am drefn ddyddiol y claf, ei ddiddordebau, ei bywyd gartref, pethau sy'n hanfodol er mwyn cefnogi gofal cyfredol y claf. Gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau, er enghraifft er enghraifft ymrwymiadau yn ymwneud â'u gwaith a'u teulu, bydd rhai gofalwyr eisiau parhau i i ddarparu gofal tra bod y claf yn ysbyty. Er enghraifft, mae deall arferion gyfauwyr di-dâl wrth iddynt helpu pobl sy'n byw gyda dementia i gymryd eu moddion, eu deall eu harferion bwyta, yn medru helpu i leihau datgyflyru tra bod y claf yr ysbyty a lleihau eu cyfnod yr ysbyty. Mae sicrhau bod gyfauwyr di-dâl yn rhan o brosesau yn helpu i leihau'r galw ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gwybod pa fath o ofal gall gofalwyr di-dâl ei ddarparu yn helpu i leihau gôr presgripsiynu os fydd y gwaith cynllunio yn ystyried cefnogaeth ehangach y teulu a ffrindiau. Os fydd gofalwyr di-dâl yn rhan o broses yn ddigon cynnar, byddant yn medru cynllunio pa gefnogaeth fyddan nhw a rhwydwaith gymunedol y claf yn medru rhoi. Wrth gynllunio gyfannol, mae tebygolrwydd bydd y claf yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty yn lleihau. Mae deall anghenion gofalwyr hŷn yn rhan o broses. Mae gofalwyr hŷn yn cysylltu gyda ni oherwydd dydyn nhw ddim yn gwybod ble i droi am gyngor a gwybodaeth am bethau fel newid meddyginiaethau a phwy i droi ato er mwyn trafod gofal iechyd neu cymdeithasol ac maen nhw'n poeni am wneud y peth anghywir. Os oes modd adnabod gofalwyr di-dâl a sicrhau eu bod yn rhan o broses, byddan nhw'n byddan nhw'n medru gofalu am eu hun yn well a felly byddant yn darparu gwell safon o ofal di-dâl am gyfnod hirach. Wrth ddod â'r pethau hyn yn ol at ei gilydd, mae gwneud yn siŵr bod gofalwyr hŷn di-dâl yn rhan o proses yn gwella eu hansawdd bywyd nhw a'r claf. Helo pawb, Sam Young ydw i, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd yn Age Cymru. Mae'r sesiwn hyfforddi hwn yn ganolbwyntio ar sut i wneud yn siŵr bod gofalwyr hŷn yn rhan o broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty. Ariennir y gwaith fel rhan o Prosiect y Gofalwyr Hŷn 2024 i 2025 gan Llywodraeth Cymru a chyflawnir y prosiect mewn partneriaeth rhwng Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Nod y sesiwn hwn yw gwella ymwybyddiaeth o rôl gofalwyr hŷn di-dâl a, ac chynyddu profiadau cadarnhaol teuluoedd a phobl hŷn wrth i gleifion adael yr ysbyty. Mae'r nodau hyn yn bwysig oherwydd bod nifer o bobl yn dod o ofalwyr di-dâl am y tro cyntaf, wedi'u berthynas neu ffrind adael yr ysbyty neu bydd ganddyn nhw gyfrifoldebau gofal ychwanegol neu lai o gyfrifoldebau os yw'r claf yn symud i fyw mewn cartref gofal. Mae gwaith Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Cymru, Ymddiriedolaeth Cymru, sori, Cyfalwyr Cymru yn dangos bod y galw parhaus ar gwasanaethau iechyd a gofal ers pandemig Covid 19 yn golygu bod cyfalwyr di-dâl yn wynebu heriau a mwy a mwy o bwysau nag erioed wrth wrth ddarparu gofal i'w teulu a'u ffrindiau. Ar ol derbyn y hyfforddiant, dylech chi fod yn, Deall beth yw rôl gyfalwyr hŷn wrth ryddhau cleifion o'r ysbyty, Helpu i wella'r broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty a lleihau tebygolrwydd y byddant yn gorfod mynychu yr ysbyty drachefn. Mae broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gyfnod caled i deuluoedd â'r claf, a gall y proses olygu bod problemau o fewn o fewn y systemau iechyd a gofal ehangach yn dod i'r amlwg. Wrth wneud yn siŵr bod gofalwyr di-dâl yn rhan o broses cynllunio ar gyfer gofal a gadael ysbyty, mae pawb yn fwy debygol o gael profiad cadarnhaol, gan gwella iechyd a llesiant y claf yn y pen draw. Wrth roi pwyslais ar anghenion gofalwyr di-dâl sydd wedi bod yn gofalu am y claf am gyfnod hir, yn aml heb unrhyw help, mae'r cyfalwyr di-dâl yn medru parhau i ddarparu gofal heb aberthu eu hiechyd a'u llesiant. Mae cynllunio cyfannol yn golygu bydd y claf yn llai tebygol o orfod mynd yn ôl i'r ysbyty. Mae hi'n bwysig nodi bod nodi bod angen llunio cynllun ar gyfer rhyddhau'r claf o'r ysbyty a gychwyn ei gyfnod yr ysbyty, ac mae'r sesiwn hwn yn ganolbwyntio ar beth sydd angen gwneud er mwyn sicrhau ei bod y gadael yr ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. Mae adnabod pwy sy'n ofalwyr di-dâl yn gynnar yn hynod o fuddiol. Mae gofalwyr di-dâl yn llawn gwybodaeth hanfodol am y claf, a ni ddewch o hyd i'r wybodaeth hynny mewn nodiadau meddygol. Mae gan ofalwyr di-dâl lawer o wybodaeth am y claf a allai fod yn ddefnyddiol tra'u bod yn derbyn gofal yn yr ysbyty ac wrth baratoi i ryddhau o'r ysbyty hefyd. Gall ofalwyr helpu i osgoi datgyflyru, darparu gwybodaeth am drefn ddyddiol y claf, ei ddiddordebau, ei bywyd gartref, pethau sy'n hanfodol er mwyn cefnogi gofal cyfredol y claf. Gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau, er enghraifft, ymrwymiadau rhymiadau yn ymwneud â'u gwaith a'u teulu, bydd rhai gofalwyr eisiau parhau i ddarparu gofal tra bod y claf yn ysbyty. Er enghraifft, mae deall arferion gofalwyr di-dâl wrth iddynt helpu pobl sy'n byw gyda dementia i gymryd eu moddion, a deall eu harferion bwyta, yn medru helpu i leihau datgyflyru tra bod y claf yn ysbyty a chleihau eu cyfnod yn yr ysbyty. Mae sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn rhan o brosesau helpu i leihau'r galw ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gwybod pa fath o ofal gall gofalwyr di-dâl ei ddarparu yn helpu i leihau gor-bresgripsiynau Gor-presgripsiynu, sori, os fydd y gwaith cynllunio yn ystyried cefnogaeth ehangach y teulu a ffrindiau. Os fydd gofalwyr di-dâl yn rhan o broses yn broses yn ddigon cynnar, byddant yn medru cynllunio pa gefnogaeth fyddan nhw a rhwydwaith gymunedol y claf yn medru rhoi. Wrth gynllunio o gyfannol, mae tebygolrwydd bydd y claf yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty yn lleihau. Mae deall anghenion gofalwyr hŷn yn rhan o broses. Mae gofalwyr hŷn yn cysylltu gyda ni oherwydd dydyn dydyn nhw ddim yn gwybod ble i droi am gyngor a gwybodaeth am bethau fel newid meddyginiaethau a phwy i droi ato er mwyn trafod gofal iechyd neu cymdeithasol ac maen nhw'n poeni am wneud y peth anghywir. Os oes modd adnabod cyfawr di-dâl a sicrhau ei bod yn rhan o broses, bydden nhw'n medru gofalu am ei hun yn well ac felly byddant yn darparu gwell, gwell safon o ofal di-dâl am gyfnod hirach. Wrth ddod â pethau hyn oll at ei gilydd, mae gwneud yn siŵr bod gofalwyr hŷn di-dâl yn rhan o broses yn gwella eu hansawdd bywyd nhw a'r claf. Reit, hawliau ac anghenion gofalwyr hŷn. Mae'r sleid hwn yn cynnwys manylion am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Cymru, 2014. Os nad yw pobl hŷn yn gweld eu hun fel gofalwyr, nid allant geisio'r help cyfreithiol sydd ganddynt hawl iddo, na'r help sy'n eu galluogi i barhau i ofalu gan gadw'n iach a gofalu am eu hun. Achosodd y Ddeddf Green dipyn o newid yn Cymru gan roi un hawliau cyfreithiol i asesiad a chefnogaeth i ofalwyr a'i a yr unigolyn sy'n derbyn gofal. Mae'r Ddeddf yn argymell dull sy'n ganolbwyntio ar ar yr unigolyn ac mae angen i awdurdodau lleol asesu anghenion y gofalwyr gofalwr a'i unigolyn sy'n derbyn gofal a darparu cefnogaeth i ofalwyr sy'n seiliedig ar ei hanghenion a'i llesiant ei hun, ar wahân i'r unigolyn maen nhw'n maen nhw'n gofalu amdano. O ran rhyddhau unigolion yr ysbyty, mae hyn yn golygu bod yn bod yn rhaid yn ofalwyr di-dâl fod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio ar eu rôl fel gofalwr. Gofalwyr hŷn yw'r grŵp sy'n darparu ran fwyaf o ofal di-dâl ledled y Deyrnas Unedig yng Nghymru. Heb y gofal di-dâl, heb y gofal di-dâl maen nhw'n ei ddarparu, mi fyddai ein system iechyd a gofal cymdeithasol yn methu ymdopi. Mae'r fideo hwn yn sôn am sawl elfen o rôl gofalwyr di-dâl, a er ei fod yn ganolbwyntio ar feddygfeydd, Gall un cwestiwn gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd newid bywyd gofalwr di-dâl. Y cwestiwn yw, ydych chi'n edrych ar ôl rhywun? Mae'n syml, dydy, mor syml mae bron yn hawdd ei anghofio. Efallai mai dim ond ychydig eiliadau o'ch diwrnod gwaith y bydd yn ei gymryd, ond gall helpu gofalwr di-dâl i gael mynediad at gymorth newid ei fywyd er gwell pob dydd. Mae dros 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru, ac maent yn rhan hanfodol o'n system iechyd a gofal cymdeithasol, gan arbed 1.1 biliwn o bunnoedd i economi Cymru pob blwyddyn. Mae'n bwysig ei bod yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i ddarparu gofal da ac edrych ar ôl eu hiechyd a lles eu hunain. Gofalwr di-dâl yw rhywun sy'n edrych ar ôl neu sy'n rhoi cymorth neu gefnogaeth i aelodau'r teulu neu ffrindiau gydag iechyd corfforol neu feddwl gwael, anableddau, neu broblemau'n ymwneud â heneiddio. Mae gofalwyr yn rhoi cymorth emosiynol, corfforol neu ymarferol, a phob un o'r rhain yn aml, i rywun na fyddai'n gallu ymdopi hebddyn nhw. O ddydd i ddydd, mae'n bosib y bydd gofalwr di-dâl yn gwneud pethau fel rheoli meddyginiaethau, darparu gofal personol ac agos. busnes, rheoli ymddygiad heriol ac anghenion cymhleth, coginio prydau bwyd, a darparu cymorth emosiynol. Mae llawer o ofalwyr hŷn yn rhoi cymorth pob dydd trwy'r dydd. Weithiau, gallent ddioddef yn gorfforol eu hunain, gan deimlo dan straen ac wedi'u llorio ac yn esgeuluso ceisio triniaeth ar gyfer eu hanghenion iechyd eu hunain. Mae'n bosib y bydd gofalwyr hŷn yn gofalu am ei gilydd ac aelod arall o'r teulu hefyd. Mae'n bwysig cydnabod na fydd gofalwr hŷn yn adnabod ei hun yn ofalwr pob tro. Efallai y bydd gofalwr hŷn yn dod i'ch meddygfa gyda phriod sydd â dementia neu ei blentyn sy'n oedolyn gydag anghenion cymhleth, neu'r ddau. Efallai na fyddant yn gofyn am y cymorth sydd ei angen, gan nad ydynt yn sylweddoli bod ganddynt hawl i gael asesiad am gymorth. Nac ychwaith bod gwasanaethau ar gael i'w helpu. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr drwy ofyn, ydych chi'n edrych ar ôl rhywun? a gwybod at ble i gyfeirio gofalwyr hŷn at fwy o wybodaeth am eu hawliau a'r cymorth sydd ar gael. Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, mae gan ofalwyr hawl i dderbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth gan eu hawdurdod lleol am wasanaethau cymorth megis help ymarferol gartref, Grwpiau cymorth neu gwnsela i helpu i ddelio gyda straen. Gall sefydliadau gwahanol ddarparu rhain, nid awdurdod lleol yn unig. Cael asesiad o anghenion gofalwyr, os nad oes modd bodloni eu hanghenion gyda gwybodaeth a chyngor, ac i sicrhau bod pob un o'u hanghenion cymwys yn cael ei fodloni, yn yr un modd â'r person maent yn gofalu amdano. Ocê. Mae'r gyrchoedd Age Cymru sy'n wneud, ymwneud â chyfnodau o aros wrth i unigolion geisio mynychu gofal cymdeithasol yn pwysleisio heriau sy'n wynebu gofalwyr di-dâl wrth iddyn nhw geisio sicrhau help yn ddigon cynnar. Er bod hawliau gofalwyr di-dâl yn glir yn y fideo, mae'n bwysig deall bod galw cyfredol yn galw ragamcanol yn golygu gall fod Gall fod oedi wrth ddod o ddod o hyd i help ar gyfer rhywun sy'n gadael yr ysbyty, felly mae'n cynllunio cynnar yn allweddol. Os gallwn ni adnabod gofalwyr yn gynharach a'u cyfeirio a darparu'r help sydd ei angen arnynt, mae eu hiechyd a'u llesiant yn gwella, gan leihau galw ar wasanaethau iechyd a gofal yn y dyfodol. Gall cymryd ei. Reit, gyfalwyr hŷn mewn y cyd-destun, felly, mae'r hyfforddiant hyn yn canolbwyntio ar ofalwyr hŷn. Diffiniad Llywodraeth Cymru o bobl hŷn yw pobl dros 50 oed. Mae'n bwysig cydnabod bod y categori hwn yn cynnwys sawl cenhedlaeth, cenhedlaeth o bobl hŷn, ac amrywiaeth eang o brofiadau a chyflyrau iechyd. Mae ystadegau a ddef-ddef-, ystadeg-, ystadegau a ddefnyddir yn y sleid hwn yn dod o Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. O ran eu hiechyd, mae pobl hŷn yn fwy debygol, fwy tebygol o fyw gyda o leiaf un cyflwr iechyd, yn fwy debygol o fyw gyda dementia ac yn fwy tebygol o fyw gyda chochlyd synhwyraidd. Mae gwaith ymchwil yn dangos bod darparu gofal di-dâl yn cael effaith niweidiol ar iechyd corfforol a meddyliol oedolion. Mae gofalwyr hŷn yn fwy tebygol o ddarparu gofal i ddarparu gofal i fwy nag un genhedlaeth. Er enghraifft, maen nhw'n gofalu am bartner, rhiant, brawd neu chwaer, yn ogystal ag ofalu am wyron a wyresau. Mae gofalwyr rhîn yn fwy tebygol o ofalu am ei gilydd, yn enwedig oherwydd cyflyrau fel colli gollwng a chlyw. Felly, mae'n deall cyflwr iechyd y gofalwyr di-dâl yn hynod o bwysig. Mae gofalwyr rhîn yn fwy tebygol o gael eu hallgáu yn ddigidol, felly mae'n bwysig bod adnoddau all-line ar gael iddyn nhw, yn gymwys gwybodaeth, cyngor a rhifau ffôn. Mae nifer o bobl hŷn, lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, cwiar, plus, wedi byw drwy gyfnodau, gyfnodau pan oedd eu hunaniaeth yn anghyfreithlon neu cael ei gwestiynu. Efallai bod y profiadau cynnar gyda gwasanaethau gofal yn brofiadau negyddol, felly mae'n debygol bydd bydd hyn yn eu rwystro rhag ofyn am help. Dangosodd ei harolwg blynyddol bod iaith yn her i nifer o bobl o gefndiroedd du, Asiaidd a diwylliannau eraill sy'n effeithio ar eu gallu i chwilio am help addas. I rai, i rai diwylliannau, nid yw cyflyrau fel dementia yn cael eu adnabod yn aml. Mae gan rai budd-daliadau defyrnau oeddyfyrnau oedran ac mae cefnogaeth ariannol o gyrfa pensiynwyr yn amrywio. Mae'n bosib bydd angen i nifer dalu am ofal cymdeithasol, felly mae'n bwysig bod gan ofalwyr hŷn fynediad at gyngor, gwybodaeth a chefnogaeth am wneud y mwyaf o eu harian. Reit, felly mae gennym ni yy cyfalwyr hŷn mewn cyd-destun, felly cwis. Ceisiwch ateb y tri cwestiwn hwn. Yy mae'r atebion um, ar y slaid nesaf. So cwestiwn 1, pa wlad sydd ar gyfran fwyaf o ofalwyr di-dal, Lloegr neu Gymru?

Felly, atebion? Mae gan Gymru yr gyfran fwyaf o ofalwyr di-dâl. Casglwyd y data ar gyfer y gyfrifiad diwetha yn ystod y cyfnodau clo, felly mae'n cymryd dipyn o hirach na'r arfer i greu llun manwl o ofal ledled gwledydd y Deyrnas Unedig. Yng Nghymru, mae yna'r nifer cynyddol o ofalwyr di-dâl mewn ardaloedd gwledig ble mae hi'n anodd cael help ychwanegol, a hefyd mewn cymunedau o amddifadedd economaidd. Cwestiwn dau, Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif mai 96 o gant yw'r canran. Heb ofalwyr di-dâl, mi fyddai ein systemau cefnogaeth gofal yn methu. Wedyn cwestiwn tri, 55 o gant, sef tua 275,000 o ofalwyr hŷn, Gofalwyr hŷn yw'r gyfran fwyaf, ond yn aml mae pobl yn dod o ofalwyr di-dâl yn gynharach. Mae yna wahaniaethau rhwng dynion a menywod o ran cyfryngau gofalwyr di-dâl. Mae yna menywod sy'n oedran gweithio yn fwy tebygol o fod yn ofalwyr di-dâl na dynion sy'n oedran gweithio. Mae arolygon blynyddol Age Cymru yn dangos bod nifer cynyddol y dynion yn darparu gofal wrth iddyn nhw fynd yn hŷn. Mae bron 42,000 o ofalwyr di-dâl yn darparu 50 awr o ofal di-dâl bob wythnos. Dangosodd arolwg Age Cymru 2024 bod cynnydd enfawr yn nifer o gofalwyr hŷn sy'n teimlo bod gofalu yn her dros y blynyddoedd diwethaf. Mae arolwg beth sy'n bwysig i chi, arolwg y Blynyddol Age Cymru, yn cynrychioli mwy na 400 o ofalwyr ymhlith mwy na 1,330 o ymatebion ar bapur ac ar-lein. Felly, dim ond cipolwg ydyw, yn hytrach na ymateb ystadegol dibynadwy. Cawsom hefyd mwy o ymatebion wrth fenywod na dynion. Mae natur ein gwaith yn golygu ein bod ni'n tueddu i glywed pan fydd bethau wedi mynd yn mingo chwyth yn hytrach na straeon cadarnhaol, ac rydyn ni'n ystyried hynny wrth i ni weithio. Mae amrywiaeth o heriau yn dangos pa gefnogaeth sy'n angen ar bobl hŷn er mwyn ymdopi. Felly, wrth drefnu rhyddhau unigolyn o'r ysbyty, mae angen ystyried y ffactorau hyn. Yn ôl yr Ddeddf, mae 32 o gant yn byw gyda anabledd. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried a fydd y partner, priod, aelod o teulu neu ffrind yn medru darparu cefnogaeth pan fydd y claf yn cael ei ryddhau o'r ysbyty. Mae'n hynod o bwysig, mae'n hynod o bwysig bod cynlluniau ar gyfer rhyddhau unigolyn yr ysbyty ar waith cyn gyntaf â phosib er mwyn iddyn nhw fedru gwneud trefniadau a sicrhau eu bod nhw ar gael i fynychu cyfarfodydd a thrafodaethau i drafod y cynlluniau. Wedyn, nid yw pump o gant yn medru gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu. Mae'r hygyrchedd sydd ei angen er mwyn ateb anghenion a darparu gofal yn golygu nad yw'r gwaith yn dal yn bosib. Mae nifer o ofalwyr di-dâl yn dal i weithio, felly mae angen ystyriaeth a chyfathrebu da er mwyn eu galluogi i fod yn rhan o broses o ryddhau unigolyn ysbyty. Mae 37 o gant yn ei gweld hi'n anodd neu anodd iawn gwneud apwyntiadau gofal iechyd. Er enghraifft, mae nifer o bobl hŷn yn methu dilyn cyngor meddygol wedi iddyn nhw gael eu rhyddhau o'r ysbyty. Os oes gan y claf feddyginiaeth newydd, mae'n debygol y bydd hi'n cymryd dipyn o amser i gael apwyntiad gyda meddyg teulu a adolygu feddyginiaeth. Mae sicrhau bod pecyn cymorth unigolyn sy'n gadael ysbyty yn cymwys rifau ffôn defnyddiol i helpu'r claf yn bwrle. Dwedodd 54 y gant bod gofalu yn her, cynnydd enfawr ers y llynedd. Efallai bod hyn yn golygu nad yw gofalwyr hŷn di-dâl yn medru darparu cymaint o help bellach, neu dydyn nhw ddim yn meddwl gallant barhau i ofalu yn y gartref. Mae'n hanfodol bod gan bobl gyfleoedd i sgwrsio agored am eu disgwyliadau wedi'i glaf gael ei ryddhau o'r ysbyty. Mae'n help mawr i wybod am ba mor hir bydd y claf yn gwella a pha fath o help sydd ar gael. Mae cyfalwyr hŷn yn fwy tebygol o ddweud bod angen gwneud gwaith trwsio yn y gartrefi, bod trafnidiaeth yn her, eu bod nhw'n gweld eisiau eu ffrindiau a'u teuluoedd, a bod eu hiechyd meddwl neu emosiynol yn her hefyd. Dyma'r pethau arall sy'n effeithio ar fywydau gofalwyr hŷn di-dâl. Mae'n bwysig gwybod bod gartref yn claf yn ddiogel cyn iddyn nhw adael yr ysbyty. Mae gan awdurdodau lleol gynlluniau ar gyfer addasiadau yn y tŷ, ond gall bethau fynd o'r chwith wedi i'r claf adael yr ysbyty os yw y cartref yn beryglus neu methu cadw gwres. Os oes angen cefnogaeth gofal preswyl ar y claf ar ôl gadael yr ysbyty, mae'n cymryd dipyn o amser i drefnu lle sy'n gyfleus i'r gofalwr di-dâl. Yn yr arolwg, roedd un ym mhob pump person wedi gofyn i ofal cymdeithasol am help, gan awgrymu efallai nad yw nifer o ofalwyr di-dâl yn gwybod am ffynonellau o'r wybodaeth, cyngor a chefnogaeth sydd ar gael drwy'r cynghorau lleol thrwy'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Dywedodd nifer o'r bobl hŷn wnaeth ymateb i'r arolwg eu bod nhw'n ymddeol yn hwyrach oherwydd costau byw, a'i bod hefyd yn gofalu am aelod o'r teulu. Reit, dyfyniadau gan unigolion wnaeth ymateb arolwg Beth sy'n bwysig i chi? Dyma'r ddyfyniadau gan ofalwyr sy'n sôn am eu profiadau yn eu geriau eu hun. Wna i ddarllen nhw hefyd, felly yr un cyntaf. Cyfleus aelodau hŷn o'r teulu a bu'n bu'n rhaid i mi ofalu am aelod o'r teulu oherwydd bydd ganddynt broblemau iechyd a doedd dim gofal addas ar gael, methu gweithio. Roedd hi'n anodd trefnu apwyntiadau gyda'r meddyg teulu, profion gwaed, dim deintydd y GIG, dim arian, banciau lleol yn cau, dim twll yn y wal leol, Gwasanaethau bws annibyniadwy, dim digon o llwybrau bws i fynd i'r drefi eraill o bentref bach wledig, methu fforddo band eang yn y tŷ, bwyd yn rhy ddrud, trydan yn ddrud hefyd. Hi yw'r ail. Fel gofalwr, gofalwr ar gyfer dau rian sy'n byw gyda dementia, mae effaith o fy iechyd meddwl wedi bod yn ofnadwy. Diffyg cefnogaeth gan yr awdurdod lleol tan fy mod yn wynebu argyfwng. Rydw i'n gorfod brwydro drwy amser, wedi gorfod rhoi'r gorau i weithio er mwyn gofalu am fy iechyd meddwl a gofalu am fy rieni. peryglu fy sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y dyfodol. Trydedd, Collais fy swydd oherwydd bod gofalu am flaenoriaeth, ac er bod Dad wedi symud i fyw mewn cartref gofal, mae angen fy mod i ar gael pan mae'n mynd i'r ysbyty. Dydw i ddim yn medru gweithio a dydw i ddim yn medru hawlio cymorth ariannol oherwydd nad ydw i ar gael i weithio. Rydw i'n 64 ac rydw i'n poeni am y dyfodol. Reit, arferion da. Mae'r sleid hwn yn slai, a'r sleid nesaf, yn sôn am y prosesau sydd angen eu sefydlu. Maen nhw'n seiliedig ar brosesau cyfalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Cyfalwyr Cymru. Ni fydd gan bob aelod o staff y gyfrifoldebau hyn. Felly, un, y cyntaf. Wedi i chi adnabod gofalwr di-dâl, dylech chi nodi gwybodaeth briodol ar fodiwl gofalwr ffeil electronig y claf. Felly, mae angen ichi wneud nodiadau oherwydd mae gofalwyr yn cael eu hanghofio mewn trafodaethau. Os caiff y manylion eu nodi, bydd ddim angen i gofalwr ail-adrodd ei stori i sawl gweithiwr iechyd gwahanol. Wrth i ni ymgysylltu gyda phobl hŷn ledled Cymru, mae nifer o ofalwyr yn dweud eu bod nhw'n poeni am byddant yn anghofio rhywbeth oherwydd blinder a gorfod ail-adrodd. Y pwynt, yr ail pwynt, mae angen i staff clinigol wneud yn siŵr bod cyfalwyr yn rhan o sgyrsiau beth sy'n bwysig i fi pan mae'r claf yn cyrraedd yn y sbyty ac yn barhaus. Mae'n hynod o bwysig bod y gofalwr yn rhan o'r trafodaethau. Fel y nodwyd yn gynharach, Mae'n hawl gan y balwyr i fod yn rhan o benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw yn ôl yr Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014. Trydydd pwynt, dylai llais y gofalwr fod yn rhan o gyfarfodydd y tîm amlddisgyblaethol wrth ryddhau'r claf. Un a yn uniongyrchol neu drwy gynrychiolaeth gan Wasanaeth Cefnogi Gofalwyr. Efallai na fydd hi'n bosib i ofalwyr di-dâl fynychu pob cyfarfod, ond mae'n angen bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Mae hi'n ynglŷn â'r pwynt blaenorol am sicrhau bod y sgwrsiau hyn yn rhan o broses o ryddhau y claf o'r ysbyty a chynllunio gofal. Bach mwy o ferion da. Dylai staff clinigol fod yn gyfarwydd â'r broses riferio gofalwyr ac gwasanaethau cefnogaeth i ofalwyr ar y safle. Mae trefniadau ar gyfer hyn yn amrywiol o le i le, ond mae'n broses angenrheidiol oherwydd ei fod yn galluogi gofalwyr hŷn di-dâl i chwilio am help. Hefyd, mae angen rhannu cynllun ar gyfer rhyddhau unigolyn o'r ysbyty gyda'r gofalwr di-dâl. Rydyn ni'n gwybod bod cynlluniau yn newid, ond mae'n bwysig cynnwys popeth sy'n angen ar y gofalwr. Pethau fel trefniadau teithio, amserau, gwybodaeth am bryd fydd gweithwyr o'r gwasanaeth gofal ail-alluogi yn ymweld, manylion cyswllt wahanol bobl ac yn y blaen, Oherwydd bydd rhaid i ofalwyr gadw trefn ar eu hamser a'u cyfrifoldebau. Felly, sefydliadau cenedlaethol, does dim disgwyl bod staff mewn ysbytai yn gwybod popeth, ond mae'n bwysig gwybod ble i gyferio unigolion a phryd unigolion â phryd mae angen cyfeirio. Mae gan wasanaethau sy'n cefnogi gofalwyr lawer o wybodaeth a chymorth ar gyfer gofalwyr. Mae sefydliadau cenedlaethol ar y sleid hwn yn gweithio mewn gwahanol rannau o Gymru. Mae'r pecyn hyfforddiant hwn yn cynnwys taflenni sy'n llawn gwybodaeth am wasanaethau cenedlaethol a rhanbarthol. Ok. Adnabod a chyfathrebu gyda gofalwyr hŷn. Felly, roeddwn ni'n mynd i edrych ar ddwy esiampl o ofalwyr di-dâl mewn gwahanol amgylchiadau. Ystyriech y cwestiynau hwn. Pa rôl gall ofalwyr di-dâl chwarae tra tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yn yr ysbyty? A pha rôl gall ofalwyr di-dâl chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf o'r ysbyty? A wedyn, y trydedd cwestiwn i chi ystyried yw beth allwch chi ei wneud fel rhan o'ch chi rôl, rhan o'ch chi rôl i wella canlyniadau cadarnhaol yn eich gwaith. Felly, yr esiampl cyntaf, i Dafydd. Felly mae tad Dafydd, Geraint, yn wythdeg oed, ac mae'n byw ar ei ben ei hun mewn fflat ail lawr. Mae ganddo problemau symudedd a chyflyrau iechyd difrifol eraill. Mae Dafydd yn gweithio rhan amser, ond mae'n helpu ei dad o gwmpas y tŷ ac yn ei gefnogi i fynd allan. Mae Geraint yn yr ysbyty ar ôl llawndriniaeth i osod clun newydd. Felly, cwestiwn cyntaf, pa rôl gall ofalwyr di-dâl chwarae tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yn ysbyty? Wel, mae Dafydd yn gweithio llawn amser yn ystod y dydd, felly mae hi'n anodd iddo fod gyda'i dad yn ystod y dydd. Ond, mae ei dad yn medru cysylltu dros y ffôn neu drwy e-bost ac mae'n ateb pan mae'n cael cyfle. Bydd Dafydd yn gwybod os yw anghenion iechyd ei dad yn cynyddu oherwydd ei fod wedi gofalu amdano am gyfnod mor hir. Wel, cwestiwn, pa rôl gall gall ofalwyr di-dâl chwar chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf yr ysbyty? Felly, bydd angen mwy o wybodaeth arnoch er mwyn deall beth yw anghenion Ger Geraint cyn ei ryddhau o'r ysbyty yn ddi ddiogel. Os nad oedd cymhleth cymhlethdodau Mae'n bosib bydd y trefniadau yn eithaf syml. Mae angen bod Dafydd yn gwybod, Dafydd yn gwybod os gall ei dad fwydo ei hun heb help, os oes angen gofal personol arno, a beth yw ei anghenion o ran meddyginiaeth. Gan ddibynnu ar faint a hygerchedd fflat Geraint, efallai na fydd yn bosib iddo ddychwelyd yno yn syth. Efallai bydd modd i Geraint symud i fyw gyda Dafydd wrth wrth iddo fechgla, ond bydd angen rannu manylion gyda theulu Dafydd cyn iddynt fedru cytuno. Eto, mae'n bwysig cofio nad oes raid i ofalwyr di-dâl ddarparu gofal di-dâl. Os ydi cyflwr iechyd Geraint yn gwaethygu, efallai na fydd ei fflat yn addas bellach neu bydd angen gwneud addasiadau cyn iddo fedru gadael yr ysbyty. Bydd cyfraniad Geraint i'r costau hyn yn dibynnu ar ei incwm, yn unol â ddeddfwriaeth y techach, tâl techach, gofal cymdeithasol yng Nghymru, felly mae mynediad at wybodaeth hynny yn hanfodol. Os oes angen gofal a phecyn a sefydlu ar y tad ar ol gadael ysbyty, ac os oes, os yw Dafydd yn cytuno, bydd angon iddo drefnu amser i ffwrdd o'r gwaith. Os na, bydd angen digon o amser i gynnal asesiad gofal cymdeithasol a chreu pecyn i Geraint erbyn iddo gael ei ryddhau o'r ysbyty. Mae'n bwysig bod y gwasanaethau cymdeithasol yn ymwybodol o'r cynlluniau a'r pecyn gofal a chychwyn. Cychwyn. Rydyn ni'n siarad yn aml â gofalwyr hŷn sy'n sôn am y straen o dderbyn galwad ffôn yng nghanol diwrnod gwaith yn dweud bod mam neu dad yn cael rhyddhau o'r ysbyty heddiw a dydyn nhw ddim yn cael cyfle i orffen eu gwaith, siopa, cynnau'r gwres, newid y dechrau gwelli a phopeth arall sy'n angen, sydd angen trefnu wedi cyfnod yn ysbyty. Rydyn ni, rydyn ni hefyd yn siarad ag eraill sydd wedi cymryd cyfnod brys i ffwrdd o'r gwaith er mwyn gofalu am riant tra bod y riant arall yn ysbyty. Wedyn yr esiampl nesa yn Siân a Rhian. Mae Siân a Rhian yn gofalu am eu mam Nerys. Mae Nerys wedi byw ar ei phen ei hun ers i'w gŵr farw 18 mis yn ôl. Mae hi'n byw gyda dementia ac mae hi'n colli ei golwg. Cafodd ei derbyn i'r ysbyty wedi iddo gwympo. Mae Siân yn gweithio rhan amser ac mae Ryan yn gweithio ran amser. Mae Ryan hefyd yn gofalu am ei mab sy'n byw gydag anabledd dysgu. Felly, cwestiwn cyntaf, pa rôl gall ofalwyr di-dâl chwarae tra bod yr unigolyn sy'n derbyn gofal yr ysbyty? Gan ddibynnu ar argaeledd ac amseroedd, gall hyn gynnwys mwy o amseroedd ymweld er mwyn lleihau'r pwysau ar chlaf. Efallai bydd eu hymrwymiadau yn golygu na fydd na fydd hyn yn bosib, ond bydd sgyrsiau dros y ffôn gyda'r staff i trafod trefn feunyddiol feunyddiol Nerys, ei bwyd a'i meddyginiaeth yn helpu. Yr ail cwestiwn, pa rôl gall ofalwyr di-dâl chwarae wrth wneud trefniadau i ryddhau claf o'r ysbyty? Wel, gan ddibynnu ar safon cof a golwg Nerys, bydd trafodaethau gyda Siân a Nerys yn hanfodol er mwyn deall a'u diogel, a'u'n ddiogel i Nerys ddychwelyd adref. Os gall Nerys wneud ei phenderfyniadau ei hun ac mae hi eisiau mynd adref, Mae'n bosib deall faint o help bydd angen i Siân a Rhian ddarparu a pha help ychwanegol bydd angen ar Nerys er mwyn iddi fedru dychwelyd adref. Maen nhw eisioes wedi darparu llawer o help i Nerys a byddan nhw'n gwybod pa ffrindiau a pha roedd weithiau yn y gymuned all darparu help yn y gartref ac os oes angen help ffurfio. Bydd hyn yn cynnwys pethau fel, prydau bwyd gartref, glanhau, cynorthwyon ac addasiadau, anghenion meddygol, gofal cartref neu gynorthwyydd personol drwy dathliadau uniongyrchol, gofal dementia, neu gofal golwg. Os na fydd Nerys yn ddiogel yn y cartref, neu mae angen cyfnod hirach arni i wella cyn iddi fedru mynd adref, bydd trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer ar gyfer gofal preswyl tymor byr neu dymor hir. Yn ôl y Ddeddf Gwasanaeth y Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, mae ffioedd y y claf yn dibynnu ar sawl peth, ydi'r gofal yn cael ei ddarparu yn y gartref, Ydy'r gofal yn ofal tymor byr? Ydy'r gofal yn ofal tymor hir? Yn aml, mae angen cefnogaeth i ddeall yn trefniadau talu cymhleth, felly mae'n dolenni i sefydliadau sy'n medru helpu yn ddefnyddiol am y ar y cam hwn. Felly, Dyma diwedd y sesiwn hwn. Defnyddiwch cwestiwn olaf, Beth allwch chi ei wneud fel rhan o'ch rôl i wella canlyniadau cadarnhaol yn eich gwaith, i'ch helpu chi yn eich gwaith? Os hoffech chi wneud sylwadau neu ofyn unrhyw gwestiynau, a wnewch chi e-bostio carers at agecymru.org.uk. Rydyn ni'n gwerthfawrogi unrhyw adborth fydd yn ein helpu i wella ein gwaith yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn am gymryd rhan heddiw.